Hello, tutan ah zeidah kan i hrawm ṭhan hna lai ti si ahcun Tibet miphun le Chin miphun kan rak i pehtlaihnak kha tuanbia thei lomi tampi kan um sual ah hika zawn ahhin kan theih khawhnak hnga ding caah tiin a tawifiannak in vun i hrawm ding ah ka duhmi a si. Tibet miphun le Chin miphun kan rak i pehtlaihnak a ruang pawl kha zeitindah kan rak thawhkeh ning a si ti kha hika zawn ah hin i hrawm dingah, i share dingah ka rak i timhmi a si. Hi hika kan program kan thawk hlan ah tuahke kan tuah tawnmi hi kan YouTube he Lai miphun, Chin miphun kan thawhkehnak pawl research kan tuah i sharing kan i tuahnak si. Kan hlathlai i cun kan i hrawmhnak hmun a si. Cun kan Miphun tuanbia le Chin miphun tuanbia, Lai miphun tuanbia lawng si loin kan miphun kan holh le kan ca, kan nunphung hna aa pehtlaimi kan biathuk holh thuk pawl te hna zong kha hika zawn hin tampi video clip kan tuah i sharing kan i tuahnak kan i hrawmnak a si caah kan nunphung kan holh le kan ca, biathuk holh thuk, pupa biathuk holh thuk pawl Na zuang phun a si ve si ahcun ka zong kan YouTube kha subscribe rak tuah ve law tampi Lai nunphung he ai pehtlaimi, Lai miphun tuanbia he ai pehtlaimi, Laimi holh le ca he ai pehtlaimi kha tampi ṭhanchonak na hmu ve lai ti zong kha a ka hen. Pakhatnak bik ah vun in sawm kan duhmi a si. A si ahcun kan program kan thawk hna lai i, hi Chin miphun Tibet ram an phak ah hin Cuka ahcun Tibet miphun hi muisam ngei ngaingai in an rak um rih lo ti si. Hi Chin miphun an va phak tikah cun Tibet miphun he hmunkhat te ah an i cawh i hmunkhat ah khua an saṭi hna ti si. Hi phun dang kan chim si ahcun Tibet miphun le Chin miphun cu hmunkhat ah a rak um bal timi si loin Chin miphun tu kha Tibet sinah an va phak tikah hin Tibet miphun he an i cawh i cucu hmunkhat te ah khua an sa ṭi hna i cuti cun an um ṭi hna ti si. Hi Taluk ram in aa semmi veve an si caah an umnak ai dang nain Taluk ram in aa sem vevemi an si caah hmunkhat i khua an sak tik ahcun an holh le an sining zong kha an i khat ti si. Hi Tibet miphun le Chin miphun cu cucu khua an sak ṭinak cun an holh le an sining zong kha tampi ai khatmi a um ti si. Hi hmun khat in an um cang. Cucaah cun atu tiang hin Tibet miphun le Chin miphun cu i lawhnak tampi an ngei ti si, kan ngei ti si. Hi an holh zong ai khatmi tampi a um i an nunning le an rianṭuan ning le an ziaza zong aa khatmi tampi a um ti si Chin miphun le Tibet miphun he. Hi an thil, an thilrelnak cahmai kularuk ah uh, an thilrel ning kha uh, kan rak chimmi a um cang i cucu zong cu zoh khawh a si. Uh, rak ngaih ṭhan khawh a si i hi Tibet miphun nih hin Tibet miphun a kan hringsortu cu zawng a si tiah an ti ti si. I a min ah Chawngchingling ti a si i cucu zawng pa a min cu Chawngchingling a si ti kha si. Hi Tibet miphun nih cun a kan hringsortu cu zawng a si i cucu a min cu Chawngchingling a si ti kha kan Tibet miphun nih an rak chimnak kha kan hmuh khawhmi a si. Hi cu zawng cu Jelung timi tiva pawng i a ummi Demones he an i um i Demones timi cu khuachia-nu tinak kha a si. Cucu zong cu khuachia-nu he an i um i cu hna nih cun an kan hrin tiah Tibet miphun nih hin an chim ti si. Hi cu hna an umnak cu zotlang a si tiah R.A. Sting nih a ṭial ve. I Tibet miphun i an umnak cu zotlang a si ti kha Tibet miphun nih an chimmi kha a si i hi Tibet miphun nih hin a hringsortu an pu hi rak hngal hna hlah sehlaw zawng a si tiah tuanbia in chim hna sehlaw a lo ngai ti si. Hi zeiruang a ti si ahcun a si kho lo ngaimi a si. Minung a simi zawng nih hrin kha zeiruang ah ti si ahcun a hringsortu hna kha an theih lo ruangah zawng a si tiah rak ti dawh a si ti kha a si. Hi Marco Polo Diary The Seven Hidden Trends Himalaya timi cauk ah hin hiti hin Chawngchingling timi cu Tuluk ram in a chuak i ramdang ah peemnak pakhat a ser tiah The Seventh Hidden Friends Himalaya nih cauk chungah cuticun a ṭial ti si. Hi phundang kan chim si ahcun Tibet miphun a hringsortu hna cu Tuluk ram in a rak chuakmi Tuluk ram in a rak chuakmi si ah ramdang ah ram pakhat a ser i a va peemmi miphun a si ti zong kha hika ah hin Marco Polo Diary ah hmuh khawh a si. Hi hi pa hi Chawngchingling timi pa hi Han siangpahrang nih Chin miphun a hrem hna i an zaam lio ahhin an hruaitu a rak si tiah aa ṭial ti si. Hi cucaah cun Tibet miphun nih a kan hringsortu cu Chawngchingling a si tiah an timi hi Marco Polo nih a ṭialmi Chin hruaitu pa hi si dawh a rak si ko ti zong kha hika hin a cauk kan rel tikah kan hmuh khawhmi a si. Hi Chin miphun hruaitu a si i Chin le Tibet miphun cu hmunkhat ah khua an sak tikah Tibet miphun nih hin an upat tuk ve caah a kan hringsortu a si tiah ti hna sehlaw a lau ngai ti kha si. Hi Tibet miphun cu phundang kan chim cun a hringsortu hna kha an theih lo tikah zong ah an puh i Tibet miphun le Chin miphun hna an hruaitu hna cu Chawngchingling timi pa tu hi rak si dawh a si ti kha tuanbia kan ṭial tikah a tawinak in hmuh khawh kan hmuh khawhmi a si. Hi thongkhat zakua kum hnih ahhin Lairam a rak phanmi American missionary siangbawi Dr. East nih hin Marco Polo nih a ṭialmi Chawngchingling hi Laimi nih a kan hringsortu a si tiah an timi Chawngching Mang Ling he hin aa khatmi a si tiah Dr. East nih ca a ṭialmi kha kan hmuh khawh. Hi Chawngching Ling, Chawngching Ling timi Tibet miphun nih a kan hringsortu an timi kha zawngpa an timi kha Laimi nih a kan hringsortu Chawngching Mang Chawngching Mang Ling timi he hin aa khatmi a si ti kha Dr. Is nih a langhtermi zong kha kan hmuh khawhmi a si. I Tibet miphun nih a kan hringsortu Chawngching Ling a si an timi hi le cun Marco Polo nih Chin miphun an zaam lio i an hruaitu a si tiah an timi Chawngching Ling uh, a si vemi Chawngching Mang Ling ti zong in uh, an timi minung pakhat hi uh, si duh si hna seh law a dawh ko ti kha a si. Hi Chin miphun Tibet ram i an um lio i an hruaitu kha Chin ram ah an phak tikah hin an philh lo i a mintu an thiam deuh ti lo i chawng chingmang ling ti hna seh law a lo ti kha eka hin tuanbia vun kherh hlei tikah khan hmuh khawhmi a si. Hi Hakha Laimi nih hin a kan hringsortu cu chawng chingmang ling a si an ti taktak Hi phundang kan chim si ahcun Hakha Thantlang Laimi nih a kan hringsortu cu Chawng Sing Mang Ling a si ti kha an ti i Laimi upa nih an chimmi impersonal interview an halmi hna ahhin an vahvaihnak a sau caah hin a minfang hi an kheng kho ti lo i Cong Cin Mang Lian an ti ti kha hika zawn ahhin hlanlio upa hna nih interview an rak tuah hnanak ah in person in an chimmi bia zong kha hi Chawng Ching Mang Ling timi hi a min an rak khen khawh lo caah a si. Chong Cin Mang Lian ti tu a rak si ti kha hika hin tuanbia kan rel tikah hmuh khawhmi a si. Cun Hakha Laimi lawng si loin Zo Chin pawl Phundang kan chim cun tidim zong nih hin a kan hringtu a si tiah an ti ve. Hi Cong Cin Mang Lian timi hi. Hi Cong Cin Mang Lian cu a kan hringsortu a si an ti caah a min hi an khirh i an fale min ah an i sak tawn ti si. Tidim zo pawl zong nih hin cun Hakha Laimi Phailen zawl i an um lio zong ah hin Zaathang chung nih an fapa min ah Cong Cin Mang Lian timi min cu an khirh i Mang Lian tiah an vun i sak ve ti zong kha a hnupi ah hin tuanbia ah vun hmuh khawhmi a si. Hi Mang Lian cu a hung upa i khuavang a ngei ti si. Hi nikhat cu Nawi tiva nel a si i sia a khat lioah khua nih a lak an ti ti si. Hi khua timi cu khuachia tinak a si i, i a hawile nih an hmuh hngan ah phusim timi thli a kherhmi sinah khin van ah a kai cu ahcun pusim nih cun van ah a cawi i a lolen ti kha a si. Hi pusim herhnak in a loh caah cun khua nih a lak an timi zong kha a si tinak kha Kazon kan vun hmuh khawhmi a si i an zumh an zumhnak ahcun a kan hringsortu Congcing Mang Lian timi Congcin Mang Lian timi nih amah sinah hin a lak ṭhan tiin an rak zumh ti si. Hi cucu manglian timi sia a khanghnak i a lomi phusi sin i a lomi zong cu kan hringsortu congcin manglian nih hin a sinah a lak ṭhan tiah pupa hna nih an rak zumhmi a si. Hi cucaah cun khua nih a laknak hmun nawi tiva nel ahcun Mang Lian Lung timi cu an don i kum fatin te vok in an va biak lengmang ti si. I phiangkum paohpaoh ah hin sia in an va biak tawn ti si. Phiangkum timi cu kum thum dan ah voikhat tinak kha a si i kum thum dan ah voikhat paohpaoh kha sian an va biak tawn ti si. Hi Mang Lian Lung i khua an biak ahcun hitihin uh, thla an cam tawn ti si. Hi cucu thla an cammi cu maw Cong Cin aw, maw Mang Lian aw, maw Lulpi aw, maw Van Dar aw hung kan zoh law, hung kan khenh law tiah uh, thla an cam tawn ti si. I cucu Noinel i Mang Lian Lung an don i khua an biaknak cu tuchan tiangah hin ṭha tein hmuh khawh rihmi a si i nawinel i thingthlipi tangah khin a ummi a si. Cun Marco Polo nih chongchin ling cu Taluk ram in a chuak i pennak pakhat a ser tiah a timi hi Taluk history, Taluk tuanbia zongah Kankes Khan nih hin Shi Hong ti a tuk i a ral hau vialte a hrawh dih lioah Chawngchingling cu a zaam tiin a um ve caah Taluk Chawngchingling le Chin Chawngchingling, Chawngchingmang Ling timi Cawngcin Mang Lian hi aa khatmi si dawh an si ko tiin kaa zawn hin Taluk history vun zoh tik zongah hmuh khawh a si ti kha hika hin tuanbia ṭialtu hna kan pale nih an ṭialmi kan hmuh khawhmi a si. Hi cucaah cun Chin miphun cu Tuluk ram in a ra i Tibet ah Tibet in Kawl ram ah an hun tan i Chin tlang ah a phanmi an si ti kha hika zawn hin tuanbia ah kan vun rel khawhmi a si. Hi kan chim duhmi point taktak cu Tibet miphun le Chin miphun zeitindah kan i pehtlaih ning a si timi a kan hringsortu hi i khah dawh a si ko. Chawngching Mang Ling timi phundang kan chim si ahcun Congcin Mang Lian timi hi Laimi nih hlanlio Laimi nih min zong ah an rak kherh lengmangmi hi a kan hringsortu, a kan hruaitu rak si dawh a si ko ti hi tuanbia kan rel tikah hin kan hmuh khawhmi a si. Cu vialte kan i hrawm khawhmi si rih sehlaw a hnu zongah Chin miphun le pu thiamtahnak ti bantuk te hna pawl zong kan tuanbia le kan history pawl kha tampi kan rak chim ṭhan lengmang te lai i hi a hnu video ah na hmuh khawh ve nakhnga ding cah kan YouTube kha subscribe rak tuah ve law video zong tampi na hmuh ve lai ti kha ka donghnak bik zongah vun in sawm ṭhan kan duhmi a si. Na video tuah kan i tong ṭhan.